Тыа иһирэ, тыа хаһаайыстыбата, тыа киһитэ саха омук диэн бу тыын ситим буолар биһиги туспутугар. Ситим диэххэ дуу, инчэҕэс тирбэҕэ быссабатынан диэххэ дуу, тыа иһирэ баар буолан билиҥҥитэ саха омук баар диэххэ наада. Ким кэрдии ирдэбилэ кытаанах. Ол курдук аан дойду бүтүннүүтэ тыа хаһаайыстыба бородууксуйатын оҥорон таһаарыыга промышленнай таҥаҕа тахсыбыта ыраатта. Ол курдук кыра сиртэн аҕыйах киһи күүһүнэн муҥутуур бородууксуйаны муҥутуур барыһы ылар курдук дьаһаналлар бары. Ол туһугар сүүнэ улахан фирмалар тэриллэллэр, сүүнэ улахан корпорациялар, сүүнэ улахан агрохолдиннар бу аһы-үөлү оҥоруунан дьарыктаналлар. Ол туһугар оттон Холобур, үүнээйи үүннэриитигэр эрэ минеральнай уоту тутталлар, сыыс оту, үөнү-көйүүрү утары охсууга пестицид диэн дьааты тутталлар. Эти-үүтү оҥорууга холобур сүөһүнү мэтчити оонньуулдьубаттар, холобур онно ол мэтчитэр иһирдэрэ да буолуох, Европа ботуутуйдуларга барытын искусствоны аанан ааталлар да ол быыһыгар укуоллууллар даҕаны былчыҥ үүннэрэллэр сыа үөскэтэллэр билигин ол хайдан хайдан гмо генно модифицированное оскуэлга дииллэр Онтон дьэ Арассыыйа сирэ-уота киэҥ буолан билиҥҥитэ традиционнай тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанан кэллэ. Саха сирэ букатын даҕаны билиҥҥи дылы натуральнай хаһаайыстыбанан олоробут, ол курдук табаарынай бородууксуйаны оҥорбоппут тэҥэ. былыргылыы уон тохсус дьиэ курдук саҕан аҕа курдук булбуппут муннубут анныгар буолан олорор натуральнай ааспыт үөлбүт оттон бэйэбиттэн аабыттар үчүгэй үрдээх гынан баран ити билиҥҥи үйэҕэ табаары оҥорон таһаарыыга онно конкуренциялаһар кыахпыт суох Дьэ уонна итинник быһыы-майгы уһуннук барарга уох улаатар да. Биһи сирбит-уоппут киэҥ курдук даҕаны тыа хаһаайыстыбата туһаныллар сирэ өбүгэлэрбит оҥорбуттара оһон, сүтэн-оһон билигин биһиэхэ ол дьарыктан тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанан иһэрбит муҥутурдук аҕыйаан турар көмөһө да. Саха сылын дьарыктаргытын сир баар буолаҕа дьарыктанан. Э, Баар буолаах тирэхпит ол сирбит буоллаҕа. Бааза диэх анаан ыччаттахха. Былыргы олохторго холобур этиллэ дахыныра баай э, сүөһүтүн ахсаанын э, тыһынчаҕа тиэрдэхэтигэр үһү даҕаны биир сүөһү тиийбэт үһү диэн э, этэллэр буолар. Бу тугу этэй, холобур буоллаҕына, бу киһи тыһыынча сүөһү ээ иитиэн баҕарар даҕаны сирэ уота ол дойдутун туга уоҕа онно тиийбэт холобур тыһыынча сүөһүнү уйбат диэн аҕалаата. Тоҕус сүүс сүөһүнү уйар биир тыһыынча сүөһүнү уйар кыаҕа суох диэн айылҕата уйбат. Холобур, мин били табаарыстарым ылгыһыттар этэр буолааччылар бу дьэ биһиги даҕаны ылгыбыт төбөтүн элбэтэ атыыбыт даҕаны хайдах даҕаны элбээбэт. Эмиэ даҕаны дьэ быйыл төрүөх таҕыс сонун ылгыбыт ахсаана элбиир баҕайыта ини диэһинэ аныыбыт даҕаны аахсар аһаҕана эмиэ урукку ортотунан урукку чөлүгэр түһэн хаалбыт буолааччы этээччилэр Ол аата эмиэ иһирдэрэ, ылгылара аһыыр сирэ уота оччону эрэ уйар кыахтаахтар дьэ онон буоллаҕына натуральнай хаһаайыстыбаннан сүөһүнү сүөһү ахсаанын ылгы ахсаанын элбэтэр кыах биллэн турар чыпчааллаах Төһөнү эрэ эбиэххэ сөп, сир кэҥэт сири кэҥэтии уотугар, ол гынан баран оннук айылаах ханна эрэ оҕуруоҥу корпорациялар астарын-үөллэрин утары күрэстээхэр курдук элбэтэр кыах суох. Сэбиэскэй кэмҥэ сүөһүнү промышленнайдык иитиигэ куланаһы дьуйуппут, ол таһымыгар чугаһы атаабыппыт диэххэ наада. Холобур буолаары сүөһүнү эбии аһылыгынаан, комбикорманнан аатыы дэлээһи дьуута, интенсивнэй уотуу диэн баар буола сылдьыбыта. Онтон дьэ билиҥҥи билиҥҥи ону ээ сыары тутар хайдах эрэ табыллыбат курдук билигин атын үйэҕэ олоробут диэххэ хапытаал былааһын иитэр олоробут ол быһыытынан буоллаҕына промышленнай тыа хаһаайыстыбата бытархай пиэрмэрдэри ээ тэпсэн аҕарга аналлаах Холобур, бөкүрэҕит это холобур, арҕааҥҥы дойдуларга пиэрмэрдэр бууннаан бобуллаллар билигин кинилэргэ көмө оҥоруу аҕыйаабытын дотация көрүллүбэт буолбутун чэпчэтиилэр суох буолбутун утары бууннуллар этэргэ дылы пачканан муҥкурууд бараллар даҕаны ким да хааллыбат ол да диэтэххэ кинилэр ол продовольственнай безопасность өйдөбүлгэ туох да улахан оруоллара суох аһы-үөлү оҥорор улахан корпорациялар бааллар онон ол кинилэр бууннарыгар улаханнык кыаллыбаттар ол аата арҕааҥҥы дойдуларга бытархай хаһаайыстыбалар ити пиэрмэнтэр иһин этэргэ дань традиция Кинилэр гедааны баар буолла. Дьону э, үлэннэн хааччыйыахха эмиэ наада курдук дьарыктаах буолулларын ситиһэ атыыллар. Онон буоллаҕына ол пиэрмэнтэргэ көмөлөһөллөр. Э, Леопродукция оҥороллоох гынан баран ити продовольственнай безопасность хааччыйыыга уонна ол бүтүн корпорациялары кытта кинилэр хайдах да конкуренцияласпаттар уонна продовольственнай безопасность өйдөбүлгэ кинилэр сыһыаннара ох Дьэ биһиэхэ ол промышленнай тыа хаһаайыстыба бастакы дуораана Мэҥэ Хаҥалас улууһугар тыаһаата диэххэ наада. Ити били саҥа олох диэн хааччахтаммыт эппиэтинэсэ уопсастыба роботизированнай хотону тутуохтааҕын туһунан этэбин. Бу туһунан мин урут кэпсээн турабын. Ил Түмэн тыа хаһаайыстыбатыгар сис кэмитиэтин мунньаҕар этиллибитинэн, ол хотон быйыл тутуллуохтаах. Ол гынан баран ол саҕана бырайыага бэлэмэ суох, онон төһө көччүүгэ тутуллуохтааҕа өссө биллибэт диэн буолбута. Сүрүн кыһалҕа, биллэн турар, аһылыгынан хааччыйыы буолуохтаах диэн эттэ. Кормовой базаны тэрийии боппуруоһа сытыытык турар диэн буолбута. Тоҕо диэтэххэ дьонно били ээ Галштинскай боруоданы атыылаан аалаахтаахтар сүөһүлэрэ. Дьэ бу манна тыа хаһаайыстыба министерствота мин санаабар дьэ улахан таһаҕаһы ылынан эрэр. Ээ дьэ кормовой база диэн эттэххэ чэпчэки. Бу сүөһүлэр Ураалтан бэттэх улахан рентабельностьлара улаханнык түһэр үһү, уруйалларынан эдэптээтэххэ, тоҕо диэтэххэ тоҥуйдара бэт диэн буолар, астарыга талымастара бэт буолан бэт диэн буолар. Манна диэтэххэ Михаил Ефимович Николаев эмиэ итинник барыйыагы оҥороотаабыта.

Оннооҕу да дьыссаха туттубут этэ дуу, тутарга хорунаартыбыт этэ дуу өйдөөбөппүн билигин. Бэл Аммаҕа көйөннөөбөтө, ол кормовой комбикором хобото. Онон дьэ аһылыга хайдах буолара билигин саарбах гынан быһаччы этиэх ханаа. Онно сүрүн боппуруос маннык туруохтаах: манна хотоннору тоҕо тутаатыллар эрдэ? Бу хотону манна хотоннору роботизированный хотоннору тутааһын тыа нэһилиэктэрин эһэр тылыттан тутуллуохтарын сөп дии санаабар. Бэҕэ санаан көрүҥ, тыа сирэ, тыа дьоно, тыа хаһаайыстыбата үтүмэн үгүс үбү эрэр. Тыа дьоно ирдииллэрэ даҕаны элбэх. Манна дэниэтэххэ хороҕроттор сэбиэскэй кэмҥэ олорбут диэн ыллар быһыылаах. Хапытаал былааһыгар булбакка Ээ дьэ бу тыа дьонун миэстэлэригэр туруорар туһуттан туталлар. Маннык бырыһа бырайыактары оҥороллор тэрийэллэр. Ээ дьэ уопсайынан былырыыҥҥы ылла кэмнэ түһээн да баппаттаппат этэ. Маннык роботизированнай хотоннору тутааһын саҕаланыа диэн. Ээ ыраас халлааҥҥа этиҥ эппитин курдук иһиллибитэ. Холобур Э, мин билэрбинэн мин сокуоластары бээлэрэ даҕаны улаханнык соо билбиттэрэ быһыылаата. Дьэ бу бырайыак атыннаҕына акылар бэйэҕит буруйдааххыт диэн буолуо аата. Эһиги оннугутугар роботтар да үлэлиэхтэрэ, э эһиги ынахтаҕына абыраамаҥ диэхтэрэ. Хата ону биһиги дьолбутугар хатаныы биллибэт этэ. Тоҕо диэтэххэ, хаппытаал былааһын айылҕата оннук это. Аа, дьэ билигин үрдүкү технологиялар диэн аа, тыа дьоно бэйэтэ аа, оҕолоругар биллэн турар киллэр биһиги оҕолорбут үрдүкү технологияларынан дьарыктанартарын баҕарабыт, IT исписэлиис буолартарын баҕарабыт дииллэр. дьону хайдах баалыаххыный тоҕо биһи оҕолорбутун хотоҥҥо иһэбээт ыытый диэн буолар дьон хаан да сыыһа эппэт сөптөөх норуот всегда практика наада онно ыпыллаҕына мен санаабар үрдүкү технологиялары сыыйа баайа тыа сиригэр киллэрии хаалынахтаата Дьэ билигин Саха Республикатын наукаларын академиятын салайар Леонид Владимиров урут Сельхоз академия ректорынан олорон маннык идеялаата: Бэйэм материаловедение олус сайынна, чэпчэки матырыйаал бөҕө элбэх, аныгылыы матырыйаал олорунан гектарынан иэннэрдээх тэпилиискэлэри тутаммын отонно үүннэриэххэ диэн идиэлээтэ оччоҕуна сылга сайыстата үстэ түөртэ охсоххо эттин отут бымэһэнээҕи куһаанах идиэ сүөһү барыта кыстыыр отун да буолбатар холобура сенаж силас курдук эбии аһылыкка аналлаах оту бу тэпилииссэлэргэ дэлэй үүннэриэхэ холобуран Бу аһы технология буоллаҕа дии эмиэ инновация. Тыа дьоно манна туһаныахтарын сөптө. Э, онно даҕаны аһаҕаны иилээх-хабан ылар дьон элбэх. Маннык идеялары буолка бу холобурун этэбин. Маннык идея элбэх буоллаҕа. Маннык идеялары хабатардан олоххо киллэратыыр э Үрдүк үүнүүнү ылатыылар арааһа толкуйдаан сылдьаннар элбэхтэр. Холобур, бу дьоҕу сценарий сыылас повиннаана үүт раз тутатына үллэс гынан түһээрэт да. Даҕаны диэтэххэ Ол биллэр буолуо туох Лиилэстэн, Сенажтан үүт үксүүрэ. Сэбиэскэһэҕиттэн ону кэпсэтэ туох киллэрэ сатааччылар. Сүөһү үүтэ тылыгар диэн буолара, аалыгар алаата. Халабылыкаттан инньэ дииллэр. Ону баара тыа дьоно итинник технологиялары талаһа сылдьан, холобура, барытын итини нэһилиэккэ барытыгар соҥнуурга оҥоһулла. Ханнык нэһилиэккэ теплицанан оннук сила цена шотун бэлэмниир табыгастаах буолуо борохторго өр сыл элбэх сыллаах оту бааһыналарга үүннэрии ордук табыгастаах буолуо. Ол иһин буоллаҕына нэһилиэктэргэ дьэ бу били тыа хаһаайыстыбатыгар көрүллэр хаччыны холобур ити уон биэс миллиард муус аатар аҥаарын нэһилиэктэргэ биэрэр буоллар бу нэһилиэк дьоно акаары буолбатахтара кинилэр бэйэлэрэ булан талан дьарыктаныа этилэр холобур хайда туһуттан бэйэлэрин бородууксаларын үрдэтэр туһуттан тыа хаһаайыстыбатын олохторун инникилэрин сайыннара туһуттанар холобур хотугу улуустар бааллара хотугу улуустарга манна дьэ мунньах баобулар бэттилиэтинэн Оҕуруо атаһын быраҕаатыыллар, зеленый десант диэн оҥороннор хоту хортуосканы тамныы сылдьыбыттара, оҕуруо атаһын фруктаны тамнаан көрбүттэрэ. Дьэ, мин санаабар, холобур, баар акаарынылаах сыырым буолуо гынан баран, хотугу улуустарга Бу тепличнай хаһаайыстыбалары олус дэлэйдик тэнитиэххэ наада диэн аныыбын мин. Тоҕо диэтэххэ онно буоллаҕына күн суукканы эргиччи көрөр. Ону үөһэҕэ билэҕит. Бу буор босхо эниэргийэ сөптөөх. Э, хотугу үүнээйи этэ. Хотугу үүнээйи күн, э, күн киирбэт буолан, олус күүстээх э, химическэй састааптаах. Ону киһи барыта билэр. Хотугу үүнээйи киһинин. Ол аата ол тэпиисэ үүммүт оҕуруот аһа бу Кытай даҕаны манна бу гидропоника үүнэр Сайыыры тэпилииссэттэн аана ордук уоннан ордук иһимтэлээх оҕуруо атаан дэлэтиэн сөп манна хааччыллар ол аата буоллаҕына мин санаабар кинилэр бэйэлэрин эр буолбакка оҕуруо атаанан биһигини холобур киин улуустары хааччыахтарын сөп үчүгэйдик тэринэллэр Онтон кыһын эмиэ эрдэ, кыһыннары үүннэриэххэ наада, тэпилииссэ хаалсыбыттара. Куорат кыһыҥҥы тэпилииссэни нэһилиэк аайы баар буоллун, тоҕо да диэтэххэ ээ кыһыннары ээ дьэ сыаналаах бэһэлээркэни уматан күпсүтүү барар эрдэ суукканы эргиччи умайар ол иһэлээркэ бу туох да тоотоох халлааҥҥа эти дьиэлэри ылытыыга социальнай объектары ылытыыга барар онтон өскөтүн онуоха эбии тэпилииссэни ылытар буоллар быдан туһалаах буолуо этэ Таарыйа кыһыҥҥы тэпилииссэни ыытар буоллун бу эниэргийэ оччоҕуна төһөтүн да иһин бу эрээри халлааҥҥа көппөт буоллаҕына иһин туһалыыр буоллаҕына дьэ ол гынан баран Ол гынан баран диэххэ наада, хапытаал былааһыгар бу маннык ону-маны булаһатаан тэрийээһин олох отой наадата улаатта. Хапытаал былааһа саха омугу төрүт олохтоохтору Дьокуускай тула мунньар ыаллаах-хоруктаах. Тоҕо диэххэ иһирбитин биэрииттэн босхолуохтаах, ол социальная разгрузка территории диэн ааттанар эбит. Бу ханнык баар хапытаал былааһын аан бастакынан сити аатыгар соруга буолар. Дьэ, манна боппуруос вискантахха, хапытаал былааһа сахалыы туох диэн ааттанара, холобур. Билэҕит да, ээ ону билэр дьон ахсааннаах буолсаатар баарын бааллар, ол гынан ахсааннаах буолсаатар аа баһыл диэн буолар аа маннык хапытаал былааһа. Дьэ ол туһунан аҥаар аныгы таһаарыылар бары билэр ытыктыыр киһит айыҥа Андрей Иванович Кривошапкин кэпсиэҕэ. Ону кэтитимэҥ, элбэҕи өйдүөххүт, хараҥа былыт быыһыгар сырдык баарын булан көрүөххүт диэн өтөбүннэрдэ. Дээти курдук, болҕойон сүбүкүтэр махтал буоллун. Мин ханаалба уруттарыҥ, биһирээбит буоллаххытына биллэриҥ, аныыска көтсүөххэ диэри.